Iola, ti wedi. Ti'n ffrind, ti'n gyfaill annwyl, ac yn fwy na dim ti 'di bod yn fentor i mi drost y blynyddoedd dwytha 'ma. Yym yn dysgu fi sut i fod yn hwylusydd creadigol a yn berson gwell sydd yn byw drw gariad. A dwi'n meddwl yn union fel wedodd Marged ma' bob un gair sydd wedi sgwennu yn y gyfrol yma wedi ddeud trw' gariad yym a dwi isio diolch wrtha chdi i chdi am fod y fo i'r byd ond yym ia sori ma' hyn yn fwy emosiynol na be o'n i'n disgwl. Ond wnawn ni ddechrau yn y dechrau a gofyn pam a sut nes di ddechrau sgwennu camu?
O, diolch, yym dwi'm yn siŵr iawn be' i ddeud a diolch Marged. Yym wel Marged oedd man cychwyn hwn, nath hi ofyn 'sa gynna i ddiddordeb sgwennu 'fyd. ac o'n i'm yn siŵr iawn be o gyn i, a wedyn dyma Marged yn rhannu I am, I am, I am gan uh, Maggie O'Farrell, sydd yn gyfres o hanesion straeon byrion, ac ar ôl mi ddarllen hwnnw, ni dall be o gen Mared. Marged, oh gosh. Um, a o'n i'n teimlo saff yn trafod efo Marged, ac o'n i'n, oedd Marged ddim yn rhoi unrhyw bwysau, ac Ar ôl i Lolfa ddeud sa gennyn nhw ddiddordeb i mi sgwennu, yym, nes i osod ryw fath o faniffesto i fi'n hun, na fyswn i ddim yn mynd yn stressed wrth sgwennu o, a fyswn i ddim yn rhoi pwysau ar fy hun, a fyswn i ddim yn neud dim byd o ddim yn teimlo'n iawn. A dyne oedd y trywydd nethon ni ddilyn, so o'n i jyst yn meddwl am atgof ac yn sgwennu, ac o'n i isio fo fod yn atgof oedd yn ffeind efo fi, yym. achos dwi 'di treulio rhan fwya mywyd yn casáu'n hun so o'n i'n me'wl efo hwn dyma fo dwi am fod yn glên efo fi'n hun ag yym o felly cychwynnodd hi ma' rai' fi ddeud a dwi'n gwbod ma' 'na ambell wybodeth dim ond mam a dad o fydd yn gwbod a dwi gwbod 'di o ddim yn union yn y drefn ddigwyddodd o ocê ond do's 'na'm celwydd yma hynny 'di 'di o'm 'di digwydd yn y drefn mae o'n digwydd, ond o'dd o'n teimlo'n iawn i fi sgwennu yn y ffordd dwi 'di sgwennu achos ma' 'na lot o mywyd i dwi'm yn gofio ag yrm oherwydd yn alcoholiaeth ma' 'na derm o'n i'm hyd yn oed yn dalld hyn sef black out pan 'dach chi dal i weithredu ond d- 'dach chi ddim yn bresennol ag o'dd hynna'n digwydd lot i fi so ma' hwn yn ymgais i fi drio creu un stori hefyd 'lly ag yym i fi yng nghreadigrwydd i sy 'di'r achub i achos pan ma' petha ar 'u gwaetha un o'dd raid fi ddychmygu bo' petha wahanol a dwi'n meddwl ma' dyne 'di pwrpas creadigrwydd a ma' ma'n torri 'nghalon i pan ma' pobol yn deu' o dwi'n greadigol o dwi'n me'wl bo' pawb yn greadigol yym Ia, felly, yn gwestiynau mater. Mae o. Dyna, dyna'r ffordd ti'n ei ddisgrifio fo. Dwyt ti ddim yn deud hunangofiant, ti'n deud hunangofiant creadigol. A mae o bron a bod, pan wyt ti'n ei ddarllen o, mae creadigrwydd bron fel tasa fo'n gymeriad o'r dechrau un. A dyna sydd yn llywio pob un stori, pob un atgof. A dyna sydd wedi dy alluogi di i wneud synnwyr o gorffennol, a'i berchnogi, achos dyna wyt ti'n ddeud ar y cefn, perchnogi'r presennol drwy gofio'r gorffennol. Um, pa mor bwysig wyt ti'n Sut sa ti'n disgrifio dy berthynas di hefo creadigrwydd? Dwi'n me'wl hwnna dwi gwbo bo' hwnna'n gwestiwn enfawr i'w ateb ond o ran bod hwn yn hunangofiant creadigol pa mor bwysig ydi o i chdi bod y gair creadigol wedi gynnwys drws nesa i'r hunangofiant? Yym dwi'n credu'n gry' na trw'n creadigrwydd, trw' greu 'dan ni'n diffinio'n hunan. Yym a ma' 'ne lot o bobl yma heno sydd 'di cymryd rhan mewn sesiynau creadigol efo fi a dwi mor ddiolchgar iddyn nhw am ddod. Ma' nhw'n dallt, dwi siŵr, be' dwi'n feddwl. Hynny ydi, pan 'dan ni'n sôn am y môr neu'n sôn am blanhigyn sydd heb wreiddie a- yn Dinas Dinlla 'ma, 'dan ni'n sôn am sut ydan ni go iawn, ond 'dan ni'm yn gorfod sôn yn llythrennol am sut ydan ni. Ac i fi dyna 'di pwrpas celf ydi cynrychioli ni mewn ffordd sy'n fwy o dwi'm gwybod os 'di hynna'n neud synnwyr yym ond i fi ma' creadigrwydd yn allweddol ym mhob rhan o'n mywyd i yym A dwi'n meddwl bod o'n deillio o fod yn rywun sensitif iawn sy'n gor-feddwl hyd at syrthe ac yn dadansoddi, a 'di hynny ddim yn beth braf bob tro. Ond dwi wastad 'di defnyddio nychymyg i ddelio efo bywyd go iawn.
A ma' hynna'n... Dwi'n meddwl bod hynna'n cael ei amlygu pan wyt ti'n darllen y gyfrol oherwydd be' o'dd yn yn O'n i'n ei gweld hi'n deimlad eitha'... Yn brofiad eitha' pleserus i mi ddarllen hi, o ran y delweddau ti'n ei gynnwys. Mae yr disgrifiadau mor fanwl, a mae o'n ffordd... mae o'n gwneud synnwyr, a mae o'n ffordd eitha'... Mae o'n brydferth. a ma'r ffordd ti'n sgwennu'n brydferth yym a ma' hynna... A dwi'n gyfarwydd efo dy waith di oherwydd dwi 'di bod yn neud sesiyna ar y dipyn efo chdi yym ond oes 'na... Ges i fy ysbrydoli drw ddechra ar y dipyn i allu ysgrifennu mewn ffordd mor ddisgrifiadol a mor hardd, os liciwch chi. Wel, mae Marged wedi deud fwy nag unwaith, dwi'n meddwl bod 'na ormod o ansoddeiriau yn yma. so we- weithiau mae'n gallu mynd dros ben llestri, ond um, na, dwi jyst, fel o'n i'n deud ar dechrau, dwi'n mynd i roi unrhyw bwysau yn hyn, dwi jyst i sgwennu yn y ffordd oedd yn teimlo'n iawn, a dim ots rili be mae neb yn feddwl, dwi wedi dod i'r lle hynny. Um, ond mae gweithio ar prosiect ar y dibyn, Dwi'n cael lot mwy na be' dwi'n roi dwi'n meddwl yym achos ma'n anhygoel cwarfod pobl sy 'di meddwl bod gyn- bod 'na ddim gwerth iddyn nhw a dwi'n gwbod su' ma' hynna'n teimlo a wedyn pan ma' nhw pan 'dan ni yn coelio bo' ni'n gallu neud pethe a pan ma' 'na bobl o'n nghwmpas yn coelio bo' ni'n gallu neud pethe ma'n anhygoel be' 'dan ni'n gallu greu ond pan 'dan ni'n casau ein hunen Mae hwnnw yr un mor ddinistriol ag ydi cael cefnogaeth. Wedyn, mae jyst yn fraint tystio pobl yn creu delweddau neu geiriau neu sgriptiau weithiau a gweld bod nhw'n cynyddu hunan werth a dwi'n meddwl, ch'mod, dim ots be' 'di'n ymddygiad ni, boed hynny mewn dibyniaeth neu beidio, ma' 'na harddwch yn pawb a dyna pam nethon ni ddewis y llun ar y clawr, d'ch'mo'? Dwi'm yn siŵr, rhyw ddwy oed dwi'n meddwl o'n i fan 'na. Yym ma' 'na ddiniweidrwydd a dwi'm yn meddwl bod y diniweidrwydd 'na byth yn 'yn gadel ni ond pan ma' pobl yn gweld pobl mewn dibyniaeth ma' nhw jyst yn gweld rhywbeth hyll ond ma' isio cofio bod y breuder a'r anwyldeb a'r diniweidrwydd 'na dal yna de. Yn yn bendant a
Dwi jyst yy ma'r ffordd ti ti 'di cychwyn ar y dibyn oherwydd nes di weld oeddet ti isio lle i chdi i leisio dy greadigrwydd di a ca'l bod yn greadigol mewn lle sâff yym a wyt ti wedi sgwennu camu i'r un bobol wyt ti'n obeithio sydd yn gallu mynychu ar y dibyn i bwy mae ar y dibyn yy i bwy mae camu?
Dwi'n meddwl bod o i bawb i gofio bod ni yn aml iawn yn fwy llym arnon ni'n hunen na na be' ma' neb arall yn dueddol o fod efo ni'n hunen wedyn dwi'n gobeithio 'w'rach bod o'n agor drws i bobol weld pobol sy'n byw efo dibyniaeth yn wahanol dwi'm yn gw'bod ond gobeithio bod o am warchod y daioni sy' yn pawb. Achos, o dwi'n mynd i fynd yn emosiynol, ma' 'na gymaint, ma' rhan fwya pobol dwi'n nabod yma heno yn bobol sy 'di rhoi gymaint i mi, ac 'w'rach bod o'm yn teimlo bo' nw 'di rhoi llawer o'm byd iddyn nhw, on' ma' nw wedi, a munud gewch chi gefnogeth, ma' unryw beth yn bosib wedyn, a dwi mor ddiolchgar.
M- mae hi'n gyfrol sydd yn andros o bersonol a mae'n mynd... mae'n bleisdod o'r dwys o o gariad, ma' 'na lot o gariad ac anhwylder ynddi ond i chdi a'r broses sgwennu oedd 'na rhai penoda', rhai cyfnoda' o'dd yn anoddach i sgwennu Ac oedd 'na rhai oedd yn dod â llawenydd a heddwch i chdi? Oedd, oedd. Yym ma' 'na rei personol ond m- mi nesh i... Dwi gwbo by' mam ddim isio fi neud hyn ond mi nesh i... Dwi 'di sgwennu ar mam A mi ddangoses i o i Erin y merch yna. A achos ma' perthynas mam a merch dwi me'wl yn rwbeth mae o'n dabŵ o ran syniad yn siarad pa mor bwerus ydi'r perthynas ond hefyd pa mor anodd mae o'n gallu bod ar adege. A bo' ni gyd yn torri'n coes 'yn hunen ynde? Yrm a dyma Erin dyn sydd gyd yn deud hynna. O oce so dwi yn dangos i ni am neithdar a ngwneuthur. Dau fam yn iawn ma' nhw'n hollol iawn. Ia. A wedyn o'n i'n meddwl, o, mae yna rhywun amlwg iawn, iawn, dwi angen rhannu hwn ag efo mam, wnes i ddangos i mam, a gaethon ni sgwrs am yn hir, a dwi'n meddwl bod hwn oedd 'di bod yn broses o iacháu, a a wnaeth mam ddeud, dy wirionedd di ydy hwnna, a fyswn i ddim yn ddeud o yn y ffordd yna, ac o'n i'n wirioneddol yn parchu mam am hynny ac am caniatâd, a dwi'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Yym, ond mae yna rannau eraill, lle dwi'n sôn am Huw a fo 'di'r unig berson dwi 'di enwi nhw yrm a ma' hwnnw ddim yn anodd i sgwennu o gwbwl nag sgwennu am 'y mhlant yrm y cariad dwi 'di ga'l gennyn nhw a y dealltwriaeth dwi 'di ga'l gennyn nhw a dyma Gruff sy mond yn naw yn deud yrm O'n i'n dipyn siarad ar heno neithiwr ac o'n i mor nervous ac i di fatha di o anyway. A dyma fo'n deutha i, ie ond oeddet ti isio crio doeddet ac oedd na neb arall wedi dallt hynny. A dyna dwi wedi gael gan y mhlant yn barod yma heno yym ydi y dealltwriaeth yna sydd wedi helpu fi i ddallt fy hun ac i ddallt o efo cydymdeimlad a chariad a dwi mor ddiolchgar am hynny. Yym. Ia, so, ond nes i gadw at y broses 'ma o beidio neud wbath o'dd ddim yn teimlo'n iawn a a dwi falch mo- mod i 'di cadw at hynny.
Dwi me'wl ma' hynna o ran dy nabod di a gweithio efo chdi mi wt ti'n berson sy wastad yn deud wrth pawb sy'n gweithio efo chdi a pawb sy'n dod i gyfarfo chdi i ni fyw yn dilyn y greddf a i ni cw- drystio ni'n hunan yym a dwi mor falch fod dyna o'dd y broses i chdi. yym yn sgwennu'r gyfrol. O ran y camu a'r camau, ydi sgwennu a ga'l hyn a'i roid o allan i'r byd, ydi o'n helpu'r broses o iacháu ac ydi o'n gam ymlaen? Yym yndi dwi'n meddwl dwi'n meddwl bo' fi 'di gwbod bo' fi'n alcoholic ers o- o'n i'n yn arddege yn 'y nghalon. Achos o'n i'n gwybod bod o'n... Eniwe. Ond o'n i'm yn fodlon wynebu o tan o'n i'n 48. Ac os 'di'r gyfrol yma yn gallu modelu i unrhywun bod hi'n iawn cydnabod bod ni'n alcoholic ac yn Gymry Cymraeg, fydd hynna'n yn yn neud fy mywyd i'n hapus iawn. Achos yym Dyna pam dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n siarad yn onest am ein profiadau anodd, fel bod ni'n rhoi hawl i bobl eraill i rannu straeon nhw. Ond y y bwriad y teitl o ran... o'n i'n teimlo chwe mlynedd yn ôl yym 'mod i 'di camu, 'mod i yn 'y nhanner 'lly, bo' fi 'di rhoi, a drw fod yn rhan o o raglen deuddeg cam dwi wedi symud ymlaen a fyswn i'n yma oni bai am y rhaglen yn honno dwi'm yn meddwl. Yym ia. Yym a ma' 'na pennod bach hyfryd tuag at y diwedd o'r enw Dwsin a ma' honna yn un o'r petha' o'n i'n gallu uniaethu efo'r petha' o'dd yn dod o heddwch i ti yym ond hefyd yn ffordd mor creadigol mor hyfryd a mor onest i chdi jyst deud y wirionedd. Yym a dwi mor falch ohonat ti a dwi'n andros o falch o heno, dwi'n falch o'r holl bobl sy 'di dod yma. Yym Iola, mi wyt ti yn hwylusydd creadigol, mi wyt ti yn ddramodydd, yn sgriptiwr, yn gyfarwyddwraig a mi wyt ti'n awdur. yym llongyfarchiada enfawr ar y camu a dwi me'wl mae'n haeddu clap mawr. Ti 'di bod yn andros o bell a ti'n rhannu dy siwrne mewn ffordd mor sensitif Unwaith eto, yn i- yn clymu'r gyfrol, ma' nhw fatha straeon byr, ma' nhw mor braf i ddarllen, a ti'n eu clymu nhw i gyd hefo rhuban cariad, a mae o jyst yn, fel dwi 'di ddeud yn barod, yn broses, yn brofiad braf a pleserus i ddarllen. Yym, diolch am ddysgu fi yn bersonol sut i fyw drwy cariad. A diolch am helpu gymaint ohonon ni i fagu hyder ynon ni'n hunan ac i fyw drwy cariad. Felly, diolch yn fawr.